Awle Learners i usa channel min lo thlir tu te zawng zawng chibai ka buk leh a che u. Pathian in min khawngaih a vainni kan thleng leh a. Ka channel min lo thlir sak a Pathian thu khat in khawp in in lo thlir ang in lo en ang tih hi ka ring ngai lo va. Min lo thlir tu te zawng zawng Min ti phur a, tichuan keimah pawn ka theih tawp chhuah hi ka va tak meuh meuh a, nakinah Pathian rem atih chuan kan rawn chawm zel ang a, Pathian thu atangin te chuan keimahna ka thlarau nunna tun hma a ka lo buai thin, Pathian khawngaihna vanga ka hriat leh chung te chu in lo in lo tangkai pui theih takin chungte pawh rawn sawi zel turah ngai ila. Vawiinah chuan ka video hi hnung berha mihringin thi thei lo thlarau kan neihna Bible atangin kan zir ang ka tih kha ka study hi a tlem deuh hret a, tlema hun pek belh hi ka la duh avangin vawiinah chuan Pathian aw leh Satana aw hi engtin nge kan hriat hran thei ang? Miin Pathianin chutiangin min ti, Pathianin chutiangin ti suh min ti an tih tawh kha chuan tuman kan hriatpui si lo va, Kan awih nghal ringawt dawn nge? A awih awm lo kan ti dawn nge? Khawi atangin nge tehna kan nei ang? Khawi atangin nge kan en fiah ang? Keimahni ngei pawh kan thil hriat kha Pathian hnen atanga lo kal nge ni ang? Satan hnen atanga thlemna nge ni ang? Kan hriatthiam theih loh thil kha engtin nge kan hriatthiam thei ang tih kha kan en ho dawn a ni. Vawiinah chuan phatvawnna chauh kan en ang a, Pathian ram atih chuan kan chhunzawm ang a, Tuna leh Turina thleng kan en chhunzawm zel ang. Vawiinah chuan Pathian thu ka rawn chhiar hmasa duh a, Johana lehkha thawn pakhatna bungli changkhatnaah chuan, Duh tak teh u, thlarauna zawng ring zel suh u, Thlarau chu Pathian atanga lo chhuak a ni nge ni lo fiah thin zawk rawh u. Zawn leider tam tak khawvelah an lo chhuah an lo chhuah tak avangin a ti. Aw mi tam tak tunah pawh aa ti mai ang, kohhran chi hrang hrang a lo piang a. Kohhran chi hrang hranga zirtirna chi hrang hrang a lo chhuak a, chung zir zirtirna chu kan inang lo thin a ni. An ni te pawn Pathianin min hrilh alawm, Pathianin chutiangin min ti alawm an ti ve si a. Chuvangin hei hi Pathian atanga lo kal nge Satana thlemna tih hi hriat hran a harsa em avangin vawiinah hian, Engtin nge kan hriat hrang thei ang? Hei hi a dik vek chu a ni lo vang. Amah erawh chu mithiam ten, theologian ten emaw chuan mi tam tak an lo experience tawh atanga ka lak chhuah a nia. Chuan keimah ngei pawh ka lo buai thinna hei hemi thu atang hian Pathianin min hrilhfiah avangin ka rawn la chho zel ang. A pakhatnaah chuan Pathian aw nge, Setana hnen tang a lo kal aw nge tih kan hriatfiah theihna tur a tha ber number one naah chuan kan thil hriat hi Bible, Pathian thu nen a inhmil em, Pathian thu nen a inrem em tih kha kan en tur a ni. Does it agree with the Bible? tih kha a pawimawh em em a ni. Pathian aw a kan ngaih keimahni duh. Umna, maw keimahni duhzawng thil kha Pathian aw anga kan ngaih thin tam tak kha Pathian thu nena an inmil loh chuan ka kha Pathian hnen atanga lo kal a ni lo a, keimahni duhna mai mai a lo ni thin a ni. Aw chu chu a pawimawh em em a ni. Chuvangin Kalati, ah, Kalati hnena tikau pawla lehkha thawn bungkhat chang riatna ah chuan engtin nge a sawi tih chuan, Keini pawh ni ila, van atanga lo chhuk van tirh koh pawh ni sela, kan hrilh tawh che u a ni, kan hrilh tawh che u ni lo, chanchin tha an rawn hrilh che u chuan an che dawngin awm rawh se, a ti. Heta lai, heti laia Poland a sawiawmzia hi chu enge tih chuan chhandamna thu kha a ni. Chhandamna hi Judaten maw? Judaten chhandamna an Jentalte hnenah khan ser in tan loh chuan piangthar in ni thei lovang, chhandamna in chang lovang tih kha an mahni chungah hian an buai em em a ni. Chu chu tirhkoh Paula'n, In hnenah khan kan hrilh tawh cheu ni lomi, chhandamna chu khawngaihna vang chauha chhandam kan ni. Tih kha a lo hrilh tawh a, hei aia chhan chanchin tha dang hrilhtu cheu an awm chuan an chhedawngin awm rawh seuh a ti. A sawi awmzia chu Bible atanga Pathianin min zirtirna hi a tha bera, a dik bera kan inenfiahna tur ber a ni tih hi a pawimawh em em a ni. Aw, chutih laiah chuan. Mi tam takin an ti fo thin chu, Aw, Bible atangin kan dawng alawm, hei hi Bible in min zirtir alawm, an lo ti leh tho a ni. Pathian hnen atang an lo kal an ti a, Pathian hnen atang a lo kal a kan rin kha Bible ah khan Bible hi a context kan hretfiah loh chuan kan duhna zawn zawn kha kan la vek thei tiraw? Bible hi. Bible in a sawi awmzia hrethiam miah lova kan duhna lai lai kan la a nih chuan Pathian thu la tho siin kan duhna tih famkim nan a hman theih tho. Pathian thu ni chuang lovin chu chu fimkhur hi a ngai em em a ni. Aw, tih hian sawi ang. Mi in Pathian aw ka hria an ti a, Pathian aw hriat chu Bible atangin a lawm an ti thin a ni. Mahse Bible atanga an lak kha Kan hriatthiam loh chuan Bible atanga kan la pawh ni se a lo dirh lo thei tho a ni. Chu chu ti hian en ang, Bible Pathian thu-ah hian a awlsam ber chu ti hian sawi ang, Gentile te tan leh Juda te tana Pathianin a sawi maw? Gentile mite kohhran te tana a sawi leh Israel ho tan chauh-a a sawi hi a awm a ni. A pahnihna ah chuan engtin nge kan hriat hran thei ang? Bible hi literal, literally a kan lak tur, vawiina kan ngaihthlak leh vawiina kan zir kha nak tuk a tu la nichin practice nghal tur kha a awm nghal a ni. Mahse, tam tak kha chu literal ni lovin figure an ti, figure of speech an ti. A sawi awmzia kha eng nge a kawk tih kha ngaihtuah tur kha a awm a awm ve tho a ni. Entir nan Solomona hla te khi khi khi a literal a kan la a nih chuan e a ropui dawn lutuk tur aw. Mahse a sawi awmzia kha kan hriat kha a pawimawh em em a. Chuan entir nan mi tam takin Lal Isua tawngkam kan la thinah Pathian i rin chuan i tawngtainga he tlang hi saw laia sawn insawn rawh se i ti anga an ṭam chi tia rinna i neih chuan chu tlang chu a sawn ang tih te kha practical a kan la, literally a kan la nih chuan eng ang mihring pawn tlang pakhat sawn thei khawp tura tawngtai hi a awm theih a rinawm lo. Tun tunlaiah phei chuan Pathianin khatiangin hna thawk tawh lo a Thu hi famkim takin Bible-ah hian min zirtir vek tawh kha kha a sawi awmzia chu eng nge tih chuan chi zawng zawng zinga te ber an ṭam chi tia chauh rinna kan neih chuan tlang pakhat insawn theih khawpin power chakna a nei, rinna a chakzia a sawina a ni. Rinna tlem te, Pathiana rinna kan neih tlem tein eng anga thil ti thei nge a nih tih kha a sawi kha awmzia a ni. Aw, ka sawi awmzia chu Bible hi kan la a, entir nan Israel mite hnena Pathiana hrilh, entir nan Hosea, Hosea, phei ka chu ti rawh u, a zat ve chu a tling a thleng tawh a, a zat ve chu nakinah la thleng tur te an awm a. Chuan mi tam takin Johana leh John. John chapter four verse twenty three twenty four a God's spirit whoever worship in him must worship in truth and spirit Pathian chu thlarau a ni a betu ten thlarau leh thu takin kan be tur a ni tih te khi khawm a in khawm hruaitu ten kan chhiar thin a maw a sawiawm zia kha lal Isua the truth Lal Isua kan neih lo chuan Pathian kan biak kha awmzia a nei lo tihna a ni. A thutak deuha Pathian biak kha a sawina a ni lo. Thutak deuha biak loh tur ka tihna chu a ni chuang lo. Spirit a tih awmzia chu God exists everywhere tihna a ni. Pathian chu khawiah pawh a awm vek tihna kha John bung bung thumna ah khan Nicodemus hnenah khan a hrilh kha ti rawh u. Aw ka sawi awmzia chu Bible in min zirtirna kha enge a sawi awmzia tih kha kan hrethiam lo a, Pathian in min tih Helai Bible-ah hian a sawi alawm kan tih reng ngawt chuan Khalai Bible kha tu tan a sawi nge ni tih kha kan hriat thiam loh chuan kan ti sual thei tho tih kha a pawimawh em em a ni. Chuvangin Pathian aw engtin nge kan hriat ṭhan thei ang, Satana aw engtin nge kan hriat hrang thei ang, pakhatnaah chuan chu Pathian aw kan kan hria kan tih chu Bible, Pathian thu nen a inmil em? Pathian thu nen a inrem em? tih kha kan en hmasa tur a ni. Pathian thu in an min zirtir ang a, a nih loh kha chuan kha kha emotional a ni thei, kan rinna mai mai a ni thei, kan duhna vanga Pathian aw a han puh mai mai kan ni thei tih kha a pawimawh em em a ni. Chuan pahnihnah ah chuan. Pathian aw engtin nge kan hriat hran kan hriat theih ang? Satana aw engtin nge kan hriat hran theih ang tih chuan chu Pathian aw chu kan hria a, Pathian aw kan hriat chu practical in ti ta ila Lal Isua an puinaah min hruaitu a ni em? Does it make me more like Christ? Does it make me more like Christ? Lal Isua an puina ah ka thil hriat khan min hruai em? Min tanpuitu a ni em? Tih kha kan hriat a pawimawh a ni. Pathian aw kan hria kan ti a, Lal Isua anna lama kan min hruaitu an nih lo chuan Lal Isua aw kan hriat kha, A dik lo a niang. Aw, chu chu a pawimawh em em. Tah hian Jakopa lehkha thawn bung thum chang sawm panga atanga sawm parukah hian chhiar zawk ang. Aw, in thinlunga it sikna thuk it sikna thuk tak leh mahni hmasialna, Inneih, inneih, inneih ruk si chuan thu dik kal a, infinna uanpuiin dawt sawi suh u. Chutiang finna chu chung lam atanga chhuak a ni lova, ram huai laka chhuak a ni zawk a. Khawvela a thlarau, a khawvela a thlarau lova. A khawvela a thlarau lo a ni. Iksikna leh mahni hmasialna awmnaah chuan buaina leh sualna chi tinreng a awm thin. Aw, hei online atanga Bible hi kal lak an ni a, Mizo Bible te hi min leina tur min hrilh theihna awm chuan aw ka lei duh ang, Mizo Bible hi online atang en hi vawi a fiah lo thin a tiraw? Tah hian a sawi awmzia chu, Lal Isua anna a min hruaitu a ni em? tih kha a pawimawh em em a. Lal Isua anna tihah hian kan Lal Isua kan an theihna tur chi hrang hrang a awm ang. Chutah chuan a pawimawh ber chu helai a sawi kha, Iksikna te, chuan dawt sawina te, dik lo taka thil tih luihna te, Lal Isua duh loh zawng hria a tih luihna zawng zawng te, thlarau lam thil aima a khawvel lam thil ngai pawimawh zawk zel a awmna te khang zawng zawng te kha Lal Isua min min an an puia min hruaitu an ni lo tih hi a chiang em em a ni. Chuvangin Lal Isua anna a min hruaitu aw a nih lo chuan kha kan hriat aw kha Pathian hnen atanga lo kal a ni lo tih hi a pawimawh hriat a pawimawh em em a ni. Kan hriat aw kha practically a kan Kan practice nghal a, chu kan practice chuan Lalisua anna ai mah a, midang te tana hnawksakna, midang te tana buaina, midang te tana entawn tur awm lohna, midang te tena, midang te tana aah malsawmna a nih loh kha chuan Lalisua anna a min hruai tu a nih loh phawt kha chuan Pathian hnen atanga lo kal an ni lovang tih kha a hriat a ni. Chuan malsawmna te hi kan dawng a, malsawmna kan dawn te hi vawi tam tak chu kan malsawm dawn te hi Pathian hnen atanga lo kal an ni vek lo thin a ni. Pathian hnen atanga lo kal malsawmna kan dawn te chu mite tana lawmna thlentu kha an ni thin a ni. A chuvangin chawng te chu nakinah ka rawn sawi ka rawn sawi chhunzawm leh ang. Ka sawi awmzia chu umm Pathianin malsawmna min pe Pathian hian atanga ka dawn a ni kan tih hian vawi tam tak chu chapona min thlen a, mi midang tana hnawksaka thlen thin a, chungte chu Pathian hian atanga lo kal an ni lo tih kha a hian kan sawi leh zawk kha ka duh a ni. Chuvangin aah tih hian thil dang pawh sawi leh ang. Lal Isua an puina a min hruai thei tu, Lal Isua kan an an puina a Langsar zualte chu thuhnuai rawlhna te, chuan remna siamtu nihna te, midang ngaihdamna rilru neih theihna te, khawvel lam thil aima a Pathian duh zawng zawn hmasak fo thinna te kha khang te kha Lal Isua an puia min hruaitu te kha an ni. Chuvangin Pathian aw kan hriat chuan chutiang a chutiang ti tura min hruaitu a nih loh chuan Pathian aw kan hriat kha a dik lo a ni ang. Chuvangin mi tam tak chu Pathian aw kan hria kan ti a, chu Pathian aw kan hriat chu kan practical a mahse, Midang tana hnawksakna, midang tana buaina thlentu kha a ni fo thin a ni. Chung chu Pathian thu kan la a nih pawn Pathian thu chuan maw Pathian helai ka sawi awmzia chu Pathian thu chuan mi rilru kha a hneh thin a, Pathian thu tak chuan mi midang tana hnawksakna hi thlen ngai lo. Chuti chutih rualin Pathian thu tak kan sawi a nih chuan miten hawtu kan nei hrim hrim ang. John Wesley-an a sawi kha, I thusawiah mi an thin ur lo emaw, mi an lungawi lo emaw a nih loh chuan thutak i sawi lo tihna a ni. Pathian thutak kan sawina ah hian khawvel mite chuan an thin ur ang, mahse Pathian thutak a duhtu te chuan an lawm ang. Kha kha in an loh na ni. Ka sawiawmzia chu Pathian hnen atanga lo kal chu khawvel Pathian. Thu kan hnena lo thleng kha kan practical chuan a taka kan nunpui chuan min haw tu an awm thei ang, min do tu an awm thei ang, mahse min do tu te kha keimahni ah hian chhan let duhna kha a awm lo anga tichuan min do tu te khan nakin ah chuan min pui tu turin Pathian in a rem thei a ni, an rilru a thlak thei a ni. Chu chu Pathian thu hi nan lo na em em kha a that em em na kha a ni. Chu vangin vawiinah hian. Pathian aw, engtin nge kan hriat than thei ang? Setana hnen atanga lo kal nge engtin nge kan hriat than thei ang? tih chuan pakhatnaah chuan Pathian hnen atanga lo kal, Pathian aw a nih chuan Pathian thu Bible nen a inrem ang. Bible atanga lo kal ni lo Pathian aw, khawiah khawi atang mahin a lo kal lo. Pathian thu hnen atang hian Pathian thu Bible kan neih atanga lo kal a ni. Aw, tah hian Pathian thu hi Roman Catholic hian sawmriat an nei a, keini sawm ruk paruk an nei a, an ni sawm pali chuang an nei ta a ti rawh. Kha kha chu Apocryphal an ti a, OT leh NT inkara kum zili, Silent Period an ti. Khati lai Pathian thu engmah Prophet zawn neite pawh Pathian intumah a hrilh lo lai. Ah khan anmahni khanin an ngaih dan khan apocryphal te khan lo ziak ve a, chung ho te an ziahna atang chuan a niang chu chi chi hrang hrang tuna kan awmna hei Mormon Mormonism te pawh hi khatiang tho khan a nia prophet chi hrang hrang zawn lei chi hrang hrang an lo chhuah kha maw. Keini vawiina ka sawi awm zia ka sawi chu sawmruk paruk Pathianin min pek atang hian a in milem a in rem em tih kha kan en fiah a ngai em em a ni. Pahnihna ah chuan chu kan hriat Pathian aw chu Bible nen a in rem em tih kha kan en a, aw hei hi ka Pathian aw ka hriat chu hetah hian a lo awm reng alawm tih kan hria, a dik tih kan hria. Chu chu a taka kan han nunpui chiah hian midang tan hnawksakna thlentu nge a ni? Midang tana malsawmna thlentu nge a ni? Lal Isua anna a min hruaitu a nih lo chuan Pathian hnen atanga lo kal ni lovin keimahni ngaihdan, keimahni duhdan kha a ni zawk a ni. Chuvangin, Pathian hnen atang a lo kal aw, chuan Lal Isua an puiinah min hruai thin a ni tih hi i hre thar leh ang u. Pathian rem a tih chuan Pathian aw hriat than leh Pathian aw leh Satana aw hriat than theihna kan chhunzawm zel ang. Lalpana thutak in hnenah hriat hriat theihna, hriatthiam theihna pe che u sela, in nunna ah in buaina zawng zawng Pathian thu atangin Pathian in chin tel vek rawh se u. Amen.